their culture over there um and if we can kind of emulate you know just a fraction of it um I'm sure we'll be successful in the future. Siarad ar ei ddau ganfed ymddangosiad i'r ymwelwyr wedi i weld rhoi cosb i ffwrdd yn ardal y dacl. Mae rheol fantais yn cael ei chwarae gan Simon Rees yn gigfa traws. Kyle Evans ar ei hôl i. Kyle Evans o dani. Mae'n ei dal i. Mae'n torri fewn. Mae'n llithro ar cyfle dal i gael. Kyle Evans yn mynd. Modfeddi Bryn. Mae ddynion i'r chwith ar dde. Jarvis i'r dde ar ben ei hun mewn erwa o dir. Pontypridd rhywsyd wedi heidio'n ôl ac yn tyrio i fewn am y bêl. Rhywsut, Pontypridd ddim yn ildio. Pontypridd sy'n derbyn y penderfyniad. Morgan Whitehead, maswr dan ugian Cymru, yn anelu unwaith eto. Tro hyn, mae weld yn well, a'r pŵer yna, a'r cywirdeb hefyd. Pwyntiau cynta'r P'nawr i sgorio man Wern. Pontypridd tri, Merthyr dim. Ei flaciwr wrth ffôn yr sgarmes i godi'r gic yn uchel, y bocs yn uchel. Sialad yn ei ar ei holi, na. David Davies ar ei hol hi, mae'n bownsio yn y bob man. Owen Howe yn cael ei dynnu'n ôl, be di'r penderfyniad yn fan hyn? Cic cosb yn bendant, o yn drosedd fwriadol, mae'r cardyn felen i ddod. Pontypridd dan bwysa. Jarvis. Cynnig hawdd i'r maswr. Rhys Williams, Williams yn hyrddio ymlaen i gyd ddwynwyr yn na i'w gynorthwyo. James yn ymbalfalu am y bel yn yr sgarmes. Allan i Rhys unwaith eto'n fficio, oes da groesi? Y chwarae mynd yn ei flaen! Y bel a lledu, oes da gais? Oes yn wir, Kyle Evans yn derbyn y bas Gan Matthew Jarvis, Kyle Evans oedd mor agos yn y hanner cyntaf yma i groesi a llithro y tro hynny, ond y tro hyn yn sicr ei gam i groesi yng nghysgod y pyst ac i roi Merthyr ar y blaen yn eiliadau ola'r hanner cyntaf. Bydd Wayne Evans eisiau bwydo hon a chael ei allan mor ddaear â phosib, ond yn gei cosb y dod, Evans yn mynd yn gyflym. Williams yn chiledi yn hepgor Lockyer. Ac unwaith eto fe gael ar ymlaen. Terry G yn manteisio. Terry G yn mynd yr holl ffordd. Amddiffyn pont y pridd. Am casgu. A'n disgwyl y chwiban cael ei chwythu. A un dyn sy'n ddeffro o bawb. Terry G. Yr heilen yn bendant yn tywynnu ar Merthyr. Oedd e un o'r geme 'na t'mod le oedd yym oedd y gem wedi ennill a'i golli ar un neu ddwy t'mod moment yym bêl wedi cwmpo yym oedd un cais a jyst t'mod jyst pethe bach. Dyw e ddim yn cymryd lot i yy bod yn barod i chwarae ponti ond yy geith ni dau sesiwn da yn yr wythnos, sesiynau hir o'n ni yma tan yy hwyr yn y nos. Ond yy werth e gyd nawr i ennill heddiw. Yn unig gêm arall y penwythnos yn y gynghrair oedd Llanelli yn cwrdd ac Abertawe ar Barc y Scarlets. Ac o ble gest ti'r ddawn oedd y neges i Ryan Davies wrth iddo fe groesi am y cais cynta'? Roedd 'na bedwar cais i gyd i'r tîm cartre' a phwynt bonws hefyd. Callum Evans yn croesi ar gyfer hon yn yr ail hanner. Wel, er mai un gêm yn unig oedd yn yr hanner ucha, mae wedi effeithio pethau gyda Merthyr yn codi i'r brig, felly fod yn dipyn o ras rhwng nawr a diwedd y tymor. Unwaith yn unig, mae'r clybiau yn cwrdd yn yr ail ran, cofiwch, Llanelli yn drydydd ar ôl ennill ddoe.